mintirho leyinene ya tirheliwa va mhani va va loko mintirho yi nga vulavuli vona va yi vulavurisa so ya va khensisa ka mintirho ya vona ka YouTube so ni ta rhandza ku hi vulavula hi manyangazi tanihiloko ni va ni humesile eka topic ya hina. Ni ta tsundzuka ku malembe ndzhaku a hi vona Manyangato loko a kha a analyser music wa Benny Mayengani the president na Mister Prost ya that guy loko a kha a analyser music a fevha Benny Mayengani than Mister Prost swilo swa yena leswi a swi analyser a swi fevhara ngopfu Benny Mayengani ene a swi. a swi a swi wisa nqambi kumbe a swi dlaya nqambi Mister Post wa swi twisisa like that guy a tala ku vula ku music lowu tlangaka hi Mister Post ka The Nghalazi record a wu na matimba ku tlula loko a ha ri ka Joe laha a vula ku demand a yi swi koti ku yimbelela demand a yi tlhelele ka ka Joe Shirimani ma swi twisisa. and then sisese i swilo leswi um a swi ri le ku dlayeni ka nqambi a swi wisa Mister Post ma swi twisisa ene Manyangaza hi nkarhi wolowo a ri against na Mister Post ma swi twisisa loko Mister Post a ta ze a yi a create risimu kumbe a endla risimu a beefer Manyangaza i n'wi beefer ka swilo leswi na yena swi nga n'wi twisa ku vava ka swilo leswi nga fika swi endla ku moya wa yena wu nga ha ri kahle. na swi twisisa se and then hi vonile hi December loko Mister Post a ri a humesa risimu leri nga fika na rona ri va ri ri na matimba swinene ya like that guy beef ya yena i beef leyi a yi swekiwe hi vupfa like na like a n'wi beef-a a n'wi beef-a na hi vatswari va yena ma swi twisisa so a yi beef leyi a yi vava ngopfu ha swi tika swi tika ka manyangato hi December. and loko u kha u languta a wu ta swi vona ku post dyi va dyi dyi dyi dyi twisiwe ku vava hi manyangatsa like manyangatsa a ri yise hansi loko a ri byela ku a ri koti ku yimbelela wa swi twisisa ene u vona minkarhi yin'wani ku va ku byela ku. a wu swi koti ku yimbelela hikwalaho ku na vanhu lava va believ-aka wena ku ri vuyimbeleri wa wa byi kota kumbe wa swi kota ku fuma mara ku ri na munhu loyi a kotaka a teka tivhidiyo loyi a nga against na wena ku a endla ku e production ya wena kumbe music wa wena wu va wu ri hansi ma swi twisisa so hi yona mhaka Mister Post. ri va ri befile ri tlhela ri va ri befiwe ri n'wi befiwa hi vatswari cause ri twisiwe ku vava so hi vona manyangatsa sweswinyana for a very long time manyangatsa a nga ri le ku post-eni ka YouTube the reason leyi a yi endla ku Dlemmani a nga post ka YouTube i timhaka ta i vulavule ngopfu hi Benny Mayengani na Mister Post. Master Cez that guy a tala ku vulavula swa bad post ma vona se loko sweswi a fanele a vuya ka YouTube a ta ta post-a hi tinqambi letimbirhi Master Cez a ha ri le ku a ha a ha ri le ku kumeni ka ndlela ku sweswiwani loko a fanele a vuya ka YouTube i yini lexi nga n'wi endlaka ku a va a ri a va relevant ka YouTube Master Cez and loko ni kha ni hleketa ni vona onge mani i vone ku. ku va a jikela Benny Mayengani kumbe ku va a vulavula swa Benny Mayengani hi swona swi nga n'wi endlaka ku a va relevant hi swona swi nga endlaka ku vanhu va kota ku va va va follow va n'wi folowa ngopfu ka YouTube mi ta tsundzuka ku Benny Mayengani i nqambi leyi yi nga na ti-supporters ta ku tala the moment u post-a hi yena ka ka YouTube swilo swa wena swi tala ku swi va swi ri na ti-view ngopfu ma swi twisisa ku tlula ti-artist letiya tin'wana ni vona manyangadzo sweswinyana. I lo compare-reni ka ka ka YouTube ya Solo Makamu na ya Benny Mayengani ma swi vona ene ya Benny Mayengani i YouTube leyi yi nga ha ku endliwa this month and then ya ya ya J one Solo Makamu i YouTube leyi na yona yi nga le ku endleni so ka ti YouTube ene that guy ka YouTube ka hina Matsonga. Ene a ni ta vula ku hi un'wana loyi a lead-aka loyi a trend-aka ngopfu ka ti-YouTube it's just that swilo swa yena swi na ti-jokes ngopfu Jay one so nakambe i comedian musa loyi like ivi na loko a va a teka i video a kha a tshame na munhu loko a kha a n'wi pfuxela swilo swa wena swi tala ku va ku ri na ti-jokes wa swi twisisa hambi a kha a pfuxela munhu swilo swa kona i swi ba as. ku ri joke nyana u kota ku endla ku munhu a vi kahle a tsake ma swi twisisa like swilo swa yena swa entertain like u nge compare YouTube ya yena na ya Benny Mayengani ma swi twisisa because Benny ya Benny Mayengani ya ku entertain vanhu la i post ti-performance ta yena ma swi twisisa mara J1 Soul Makamba wo entertain wo nyanyula ma swi twisisa like na loko hi titwa hi nga. hi nga hi nga tsakangi ha swi kota ku hi secha solo makamba ma swi twisisa and then hi yingisela swilo swa vona swilo swa swa ti-jokes leswaku hi tikuma hi va hi hi va hi tsaka hi ndlela yaleyo hikuva na mara manyangaza hi ku sweswinyana against na Benny Mayengani i le ku compare-reni ka swilo swa ku fana na sweswo. so ni vona nga ku demand yi le ku dlayeni ka music ni swi vula for a third time sweswinyana ka YouTube ya mehe like hi vanhu hi tala ku se swa ti-YouTube hi swi landzelela ngopfu ene ku na van'wani u kuma ku hi swi landzelela hi mbilu na moya like ka YouTube munhu i post-a ti-opinion ta yena a ko va a hi vanhu hinkwavo va vulavulaka ti-fact. post-a sweswo like van'wana loko va kha va post-a swilo swa vona va post-a leswi swi nga relevant ku YouTube ya vona yi tikuma yi va yi kula kumbe vanhu va kha va va va view-a swilo swa vona kumbe va post-a swilo leswi va vonaka ku swi ta va swi ri na ti-view ta ku tala ma swi twisisa like van'wani va nghene ka YouTube business ma swi twisisa like xin'wana na xin'wana lexi va xi post-aka. Xi va tsutsumela ku ti-YouTube ya yena yi fanekele yi va yikulu kumbe yi va yi ri na ti-views must se se ene swilo sweswo swa dlaya swi dlaya tinqambi like loko u fika u khuluma swa bad hi nqambi yo karhi a wu le ku kuriseni ka nqambi u le u va u ri le ku yi dlayeni u va u ri le ku yi yiseni hansi. ma swi twisisa so a hi tshikeni leswa swa ku hi compare compare music like hi wu compare hi ndlela leyi ka yi nga ri kahle hi wu jikela tinqambi wa vona loko u ze u va vulavula hi nqambi yi hetelela nqambi yi khumbeka moyeni yi tlhela yi ku beffa ma swi vona ku a swi tshamisekanga a swi tshamisekanga ya va vavisa va yisa laha ya na mehe na vulavula hi nqambi mara mehe ni vulavula hi nqambi loko u kuma ku nqambi yaleyo yi tlanga swa ti-beef yi beffa beffa beffa vanhu. beef a ni yi promote so that's why loko no tikuma va ndzi byele nqambi ku yi va yi be thyaka kumbe yi va yi be mbodza i timhaka ta ku a ni a ni promote beef beef a ni yi promote ma swi twisisa and ni lava ku va na peace ka vuyimbeleri bya Xitsonga so manyanga ya ntsengwa njhe ni lava ku ta vula ku tshika ku hi dlayela tinqambi ta hina. one thing that you have to know hi ku Ben Mayengani a nge ku beef va ringetile va n'wi ambela the boss va ringetile va caterpillar a Ben Mayengani i beef-a letikulu Ben Mayengani wa wa ti tiva leti a beef-a tona loko wo ta tsundzuka kwalaho Ben Mayengani a nga fika a endla beef kona ma swi twisisa loko a ta sungula ku beef-a vanhu lava a a nga va beef-a na sweswi na wa ha va beef-a ma swi twisisa. i wa happy ku fana na vona so na ku ta vula ku wa va tiva vanhu va yimisa luya wa nge ku biwi u lava ku ringeta ku u va relevant ka YouTube hikuva u tikuma u vula u vulavula swilo swa bad hi yena ma swi tiva swi kahle ku munhu a va a va a lava ku va relevant mara hi nqambi yo karhi mara a tikuma a vulavula swa kahle hi nqambi. Hayi ku u lava ku va relevant ka YouTube mara u le ku dlayeni ka nqambi hayi a hi swona matsonga ma ka hina a hi swona so ni kombela mi subscribe ku chanel leyi yi va yi kula so na mi khensisa hinkwenu mi kota ku va mi subscribe ka ka chanel leyi inkomu.